Ok, croeso cynnes i chi gyd. Um, heddiw dwi gyda Esist Sears. Mae hi un o'r menywod sydd wedi cymryd rhan yn fy ymchwil. Ymchwil sy'n dilyn profiadau menywod y wal goch, sy'n dilyn tîm cenedlaethol peldroed y dynion yng Nghymru. A mae hi wedi cymryd rhan yn fy ymchwil sy'n um, eisiau cael um, gwybodaeth am profiadau y merched sy'n dilyn y tîm cenedlaethol. Ac wi wedi siarad â 17 o merched sydd wedi teithio i Ffrainc yn ystod Euros yn 2016. A gyda Wal Goch, Expor Wal Goch ac Amgueddfa Peldroed Cymru, ni'n mynd i creu fideo o storïau yma i dathlu um, ein haf gorau um, yn fy mywyd i, i ac am rai o bobl eraill hefyd. Felly, uh, dwi'n mynd i siarad â Eseicht heddiw, um, cyn diwrnod Sporting Heritage, sy'n dathlu um, 10, na, 30 Medi um, y flwyddyn yma. A dwi'n mynd i um, gofyn iddi rai o ei profiadau yn ystod Euros yn um, 2016. A felly, um, esyllt os chi'n gallu siarad tipyn bach am eich profiadau chi um, yn Ffrainc, os gwelwch yn dda?
Felly, yn 2016, oedd um, yn ferch i, oedd hi'n bron yn dair oed ac o'n i'n disgwyl, felly o'n i'n disgwyl ers tua pum mis. Um, oedd yn amlwg bod fi'n disgwyl. a wy'n cofio um, fy ngŵr i yn Saes hefyd, felly fi'n cofio trio perswadio fe y dylen i fynd i Ffrainc, achos bod hyn byth wedi digwydd i ni o'r blaen. Falle wneith e byth ddigwydd eto, um, a diolch beth nath y gytuno bod ni'n gallu mynd. Um, a fi'n cofio teithio, athyn ni ar y fferi, Nath ni yym fy' 'na car gyda ni so o'n i'n meddwl bydde teithio mewn car yn haws achos bod plentyn gyda ni yym nath hi jyst wylio lot o Pepa yr holl amser. Pepa yn Gymraeg, Ffrangeg a Gwyddeleg yym so ie o'dd e'n o'dd e'n amser eitha stressful i deithio gyda plentyn mor fach yn enwedig o amgylch Ffrainc am dros gyfnod eitha hir o amser yym ac o'n i'n blino lot hefyd a dim lot o ymynedd ond profiade o edrych nôl profiade da ar y cyfan fel yym o'dd yn ferch i o'n i 'di bod yn mynd â hi rhai o'r geme gartref yng Nghaerdydd cyn yr Euros beth bynnag yym Felly mae hi'n gyfar- oedd hi'n gyfarwydd iawn â mynd i stadiwm ac oedd hi'n gyfarwydd â'r sŵn a popeth oedd yn mynd ymlaen. Felly oedd hi'n dda iawn, a wi'n cofio'r gêm gyntaf pan athon ni gêm i'r gêm yn Bordeaux. Cwmpodd hi gysgu. Just fel oedd y gêm yn dechrau, dyma hi'n cwmpo i gysgu. Ond wedyn, dyma Bale yn sgorio o'r gic rydd, a wnaeth hi ddeffro am ryw funud, jyst achos oedd hi'n gorfod, achos o'n ni wedi neidio lan a oedd pawb yn cadw sŵn. Ond wnaeth hi syth nôl i gysgu. Felly fi ddim yn credu bod hi'n cofio dim ohono fe. Um, ond o feddwl am hynna, fi'n credu pan fydd hi'n hun, fi'n credu bydd hi'n hoffi'r ffaith bydd hi'n gallu gweud bod hi wedi bod yna. Yym, mm. Achos oedd e'n brofiad eitha unigryw ar y pryd, bendant. Um, felly ie, yeah, ar y cyfan, oedd e'n... Oedd e'n anodd o ran logistics a pethau fel yna, wneud yn siŵr bod ni ddim yn teithio gormod, bod ni'n ni, cyrraedd y dref neu'r ddinas nesaf gyda digon o amser i setlo. bod hi wedi cysgu digon, bod fi wedi cysgu digon. Um, ond ie, yeah, heblaw am hynna, bendant, pan i ni wedi siarad amdano fe ers ni, ni'n cofio'r pethau da amdano fe.
Ie, yeah, i sut mor pwysig oedd e amdana ti i teithio i Ffranc i weld Cymru hmm. yn chwarae am y tro cyntaf yn fy mywyd i yn 58 mlynedd um, yn y pencampwriaeth.
Ie, yeah, oedd e'n bwysig iawn, wy'n credu dod na ddim cwestiwn na fydden ni'n mynd. Felly dyna pam, er o'n i'n er disgwyl o'n i'n mynd i fynd beth bynnag oedd yn digwydd. Um, Wy'n cofio nes i bacio rhai pethau fel um, nodiadau, fel maternity notes, fel nodiadau ar gyfer yr ysbyty a pethau fel yna. A wy'n cofio mynd ar pecyn gyda'n um, nodiadau meddygol i gyda fi, jyst rhag ofn fydde rhywbeth yn digwydd, ond o'n i fel, wel, wy'n mynd i fynd, ond na i fynd ar hyn gyda fi. Um, fel teulu, so wi'n un o bedwar o blant, mae mam a dad yn dwlu ar chwaraeon ers yn fach iawn. Fi'n cofio ni gyd yn watsio gemau Cymru um, yn yr stafell byw, a wedyn dechrau mynd gyda'r ysgol, wedyn dechrau mynd gyda mam a dad, um, ti'n gwybod, teithio lawr yng nghanol yr wythnos i watch y gêm, wedyn gofyn gyrru nôl yng nghanol nos i fyny'r ysgol diwrnod wedyn. Um, Ie, yeah, ti'n teimlo ti 'di bod ar daith, dyw e ddim jyst am biti'r gemau rhagbrofol a mynd trwy rheina i gyrraedd y twrnament sydd ymlaen y flwyddyn nesa', mae e am biti popeth ti 'di bod trwyddo ers o' ti'n bump oed, popeth wyt ti'n cofio, y gemau ofnadw ti 'di gorfod eistedd trwyddo, yym... yn enwedig gyda ni fel t'wod dad yn gweiddi ar y teledu, mam yn cuddio yn y gegin achos dyw 'i methu godd e watsio am rhagor ti'n gwbod? So ie so o'dd ma'n yy mae'n anodd esbonio i bobl fel yn enwedig i'r gŵr er enghraifft sy wedi t'wod ma' Lloegr wedi bod yn rhan fwyaf o'r twrnament y mawr dros y blynyddoedd ers iddo fe ga'l 'i eni. So i fi o'dd e fel ma' hyn ma' hyn gymint rhan o mywyd i, ni'n gorfod mynd. so ie, yeah, oedd dim cwestiwn. Ie. Yeah. I, I pam ti wedi um, cymryd rhan yn yr ymchwil? Um, pam oedd yn bwysig i ti cymryd rhan ac hefyd um, rannu'r profiadau? Mm -hmm.
Fi'n credu, o'n i moyn cymryd rhan yn yr ymchwil achos fi'n credu bod merched sydd yn ffans o tîm y dynion yn cael ei anghofio weithiau. Um, achos ti'n meddwl am y wal goch a ti'n aml jyst yn gweld lluniau o lot o ddynion Um, ond ym mhrofiad i yn enwedig yw o fynd i gemau gyda'n chwiorydd, felly bydde mrawd i yn dueddol o fynd gyda'i ffrindiau, a bydde ni'n mynd gyda fy nwy chwaer. So ym mhrofiad i yw o fynd gyda merched, um, ac eto yn, yn ferch i'w, hi'n plentyn hynna ni. So yn syth pan oedd hi'n ddigon hen, nes i ddechrau mynd â hi, felly yn sydyn oedd peder ohono ni'n mynd gyda'n gilydd. Um, a hefyd, ie, yeah, mae mam os wedi bod yn fan mawr o dîm Pildroed Cymru, mae hi'n gwybod popeth am beth yw'r chwaraewyr i gyd trwy'r amser. Ac unrhyw beth mae rhywbeth yn digwydd, hi yw'r cyntaf ar y WhatsApp i anfon erthygle ambiti anaf diweddara Ramsey neu rhywbeth fel yna, ti'n gwybod? So, so i fi, oedd, mae'n mhrofiad i o wylio pildroed, wastad wedi bod gyda merched. Um, a wy wedi cael profiadau dros y blynydde lle wy wedi cael um, falle ymateb negyddol i'r ffaith bod fi'n cefnogi pêl-droed, neu bod pobl yn cwestiynu falle pam bod fi'n cefnogi pêl-droed, ydw i'n neud e i trio ffitio fewn, ydw i'n neud e i trio impresio bechgyn, yym a wi'n wi t'wod fi wedi cael sawl bachgen neu dyn erbyn hyn, fydde, oedd, fydde'n gweud wrtho fi, ti'n fydden nhw byth yn mynd i gêm pêl-droed gyda merch. A, o'n i just, o'n i just byth yn deall y mentality yna. Mm. Um, achos chwaraeon yw chwaraeon, a wy ddim, wy roed wedi deall pam bod rhywbeth yn gorfod bod ar gyfer un, un peth. Achos wy'n wy ffeindio fe'n ofnadw o refreshing gweld gymaint o ffans gwrywaidd yn cefnogi tîm y merched. Wy'n meddwl bod hwnna'n wych. Um, So ie, felly o ran yr ymchwil, o'n i jyst yn teimlo bod e'n bwysig i drafod y profiadau positif fi wedi cael, achos y profiadau positif i nhw wedi bod ar y cyfan. Um, falle i helpu merched eraill hefyd sydd falle yn teimlo bod pildroed dynion ddim iddyn nhw. Yeah. O, twyd, um, gallai ddim gweud bod fi'n hoffi pêl-droed achos t'od newn nhw neith rhyw ddyn ddechrau cwestiynu fi ambyti pam t'od lle yn aml iawn dyw lot o ddynion sydd yn cefnogi pêl-droed t'od fydden nhw byth yn gallu chwarae i Gymru. Ti'n gwybod, ni gyd jyst yn armchair commentators, so mae'n... Ie, yeah, dyle fe fod i bawb, a, a wy'n credu hefyd ar gyfer fy merch a fy mab mewn ffordd, bod y ddau ohonyn nhw'n gwybod bod chwaraeon fel hyn ar gyfer pawb a mae e i bawb allu mwynhau. O, oh, gwych. O, oh, diolch yn fawr iawn. A dyna beth ni eisiau gwneud gyda'r fideo yma i canolbwyntio am y profiadau da a profiadau syml mm -hmm. rhwng dynion sy'n dilyn tîm cenedlaethol ac y merched sy'n dilyn tîm cenedlaethol. A felly, ni'n mynd i creu fideo gyda'r storiau yma, um, gyda Export Wild Goch, um, gyda'r Amgueddfa Peldroed Cymru, ac gyda'r help Sporting Heritage sydd wedi rhoi arian i wneud y, y fideo, a felly ni'n mynd i wneud hwnna um, uh, dydd 30 Medi, okay, 30th of September. Okay. Ac diolch yn fawr iawn, Ethist, am eich um, amser chi heddiw um, ac yn siarad tipyn bach am eich profiadau. Um, Chi'n gallu clywed mwy um, gyda'r fideo. Okay, diolch yn fawr iawn. Diolch.